Yn dilyn ryddhau canlyniadau cynta'r Cyfrifiad 2021, rydym nawr yn cyhoeddi rhagor o fanylion drwy gyfres o Grynodebau Pwnc. Mae Crynodebau Pwnc Cyfrifiad 2021 am Iechyd, Anabledd a Gofal Di-dâl yn dweud mwy wrth rym am nifer o bobl sydd ag iechyd da ac iechyd gwael. Darparu gofal di-dâl ar boblogaeth anabl yng Nghymru a Lloegr. Oherwydd bod maint y boblogaeth a phroffil oedran pob ardal yng Nghymru a Lloegr yn wahanol, byddwn yn oed safoni'r data. Gan fod cysylltiad agos rhwng iechyd ac oedran, mae hyn yn ein galluogi i gymharu ardaloedd rhanbarthol gwahanol yn gywir dros amser.
Fel yn 2011, roedd Cyfrifiad 2021 yn cynnwys cwestiwn am iechyd cyffredinol. Gall un asesiad o iechyd fod yn ddangosydd ddefnyddiol o ansawdd bywyd cyffredinol y boblogaeth mewn perthynas ag iechyd. Mae'r data o Gyfrifiad 2021 yn dangos i ni, ar ôl addasu ar gyfer maint a phroffil oedran y boblogaeth, y bu cynnydd yn nifer y bobl a nododd fod eu hiechyd yn dda iawn o gymharu â 2011, a hynny yng Nghymru ac yn Lloegr. Gwnaethom gasglu data cyfrifiad 2021 yn ystod pandemig y coronafeirws, felly, efallai y byddwch yn ei gweld hi'n rhyfedd fod cynnydd yn nifer y bobl a nododd fod eu hiechyd yn dda ledled Cymru a Lloegr. Gallai hyn fod oherwydd bod pandemig y coronafeirws wedi dylanwadu ar sut roedd pobl yn teimlo am eu hiechyd ac yn ei sgorio. Rydym wedi cynllunio dadansoddiad pellach o ddata'r cyfrifiad a fydd yn ein galluogi i ddeall iechyd cyffredinol yn well. Byddwn yn ystyried iechyd cyffredinol pobl â oedran a rhyw gwahanol, gan archwilio amrywiadau yn seiliedig ar ba mor ddifreintiedig oedd yr ardal, a'r disgwyliad oes yno. Gallwn hefyd weld yr amrywiad mewn iechyd cyffredinol ledled awdurdodau lleol. Er enghraifft, yn Tower Hamlets, Blaenau Gwent a Merthyr Tudful, roedd y cyfrannau uchaf o bobl a nododd bod eu hiechyd yn wael. Mae'r math hwn o wybodaeth yn helpu i gynllunio a dyrannu adnoddau lleol a gwariant ar iechyd y cyhoedd.
Gofynnodd y cyfrifiad gwestiynau am anabledd yn unol â'r Ddeddf Cydraddoldeb a gyflwynwyd yn 2010. Yn ôl y Ddeddf Cydraddoldeb, mae person yn anabl os oes ganddo gyflwr iechyd corfforol neu feddyliol hir dymor sy'n cyfyngu ar eu gweithgareddau pob dydd. Mae hyn yn galluogi llywodraeth ganolog a llywodraeth leol i ddefnyddio gwybodaeth Cyfrifiad 2021 er mwyn helpu i gynllunio a dyrynnu arian ar gyfer gwasanaethau sydd, yn ei dro, yn helpu i wella bywydau pobl anabl. Mae hefyd yn galluogi unigolion a sefydliadau trydydd sector i gefnogi ac eirioli dros anghenion pobl anabl yn eu hardaloedd lleol. Yn wahanol i flynyddoedd blaenorol, gofynnodd cyfrifo 2021 i bobl ystyried eu cyflyrau iechyd meddwl yn ogystal â'u cyflyrau corfforol ac i beidio â chynnwys problemau sy'n gysylltiedig â henaint yn benodol. Dangosodd y canlyniadau ostyngiad yng nghyfran y bobl ledled Cymru a Lloegr a nododd ei fod yn anabl, i lawr o 19.5 y cant yn 2011 i 17.8 y cant yn 2021. Gwnaethant ddangos y gwahaniaethau yn y boblogaeth anarferol ar draws rhanbarthau ac awdurdodau lleol hefyd, a nodwyd mai Blackpool, Blaenau Gwent a Chastell-nedd Port Talbot oedd â'r gyfran uchaf o bobl anabl yng Nghymru a Lloegr.
Mae gofalwr di-dâl yn cyfeiriad unrhyw un sy'n pump oed a throsodd sy'n gofalu am rywun neu'n cynnig help neu gefnogaeth i rywun sydd â chyflwr neu salwch corfforol neu feddyliol hir dymor, neu broblemau sy'n gysylltiedig â henaint. O ganlyniadau cyfrifiad 2021, gallwn weld gostyngiad yn nifer y gofalwyr di-dâl o gymharu â 2011. Fodd bynnag, pan fyddwn yn edrych ar yr oriau o ofal di-dâl a ddarperir, gallwn weld newid tuag at fwy o bobl yn darperu 20 awr yr wythnos neu fwy o ofal di-dâl. Mae'n bwysig nodi ei bod yn bosibl bod y ffaith y gasglwyd data'r cyfrifiad yn ystod pandemig y coronafeirws wedi dylanwadu ar y canlyniadau a welsom. Gallai mesurau cadw pellter cymdeithasol a pheidio â chymysgu rhwng cartrefi fod wedi arwain at ofal di-dâl yn cael ei ddarparu gan un person yn unig yn hytrach na'i rhannu. Mae hyn yn cyd-fynd â'n cymfyddiad bod cyfran uwch o bobl yn darparu ugain awr neu fwy o ofal di-dâl. Byddwn yn cyhoeddi rhagor o fanylion am y pwnc iechyd, anabledd a gofal di-dâl mewn datganiadau yn y dyfodol. Bydd y rheini yn ychwanegu mwy o fanylion at y darlun ac yn ein helpu i ddeall y tueddiadau lefel uchel hyn ar draws cymunedau. Gan ystyried pob pwnc yn fanylach, fel cyfraddau yn ôl rhyw ac oedran, amddifadedd, ardal, ethnigrwydd, crefydd a gweithgarwch economaidd, felly cadwch lygad am y rheini. Cyfrifiad 2021, Nid yw erioed wedi bod yn haws dysgu am eich cymuned.